my country people una welcome back to my channel today big brother naija shine your eye housemate queen wey post her engagement today a lot of things don sup for her with her baby daddy and ex bb naija housemates don come out to come fight for her So earlier today, Queen Comas come post her good news about her engagement with her long-term boyfriend and her baby daddy don come out to come react. So wetin sup be say this man wey be say be her baby daddy, they say him na skit maker, they say him name na Lord Lamba and the guy he na person wey be say he never show him face since this girl um, born this pikin even after she born the baby we no hear anything about this guy On di pikin birthday, di three of dem, Queen, di Lamba and di small baby, na three of dem na im do photo shoot. But Lamba no post di pikin for im page. um Wetin be her name? Dis um Queen on di other hand post only herself and di pikin on di birthday. So e come turn out sey today after immediately she announce her engagement online, na im di guy come come out to come post di pikin, to come show love publicly. him come come out come post this video the video wey be say he and the pikin dey together i come still carry the pikin passport come post am to show everybody say see o this pikin wey una dey talk say na the baby daddy na him engage the mama so the pikin na my pikin no be another man pikin he come show us the pikin passport see the pikin picture see the name he he surname na him dey for the pikin um page. So netizens come dey come out dey call all the g- dey call out the guy to say, guy, why you go behave like this? It can't be saying that today, today wey be say this girl come out to post this thing. Now you come dey um, behave like this. Now today now you won't announce say now you be the father of the pikin. We see they talk that one and so we come dey see court paper. say him don sue the girl which means this engagement wey be say queen do with her um fiance no be today na dey engage they don engage a long time ago because if you check the court paper wey be say the guy release you go see say na 16 of February and from the if you read am because me I no fit read am for here so una fit take una time go through the court paper you go see say the guy dey try to talk to say the girl leave the pikin for Nigeria travel go get engaged to another man which means no be today dey do the engagement the particular baby daddy dey complain talk say queen dey travel instead of her to take permission from him wey be the baby daddy she no take permission from her instead she carry the pikin go give um people make people take care of the pikin for her come travel go go see her boyfriend for London and for there she come go go engage but the news wey be say we dey hear online be say it's like this lamba guy don engage um queen before e just be like a gaslighter him tell her to say he go marry her before na him make her come get belle wey be say she get come turn out say the guy just dey post her since so e come turn out say another man come come from nowhere come collect wetin he no value na him the problem come take start so e get some selected part of the um, court paper wey be say i go just read out for una the small ones wey i cut come out so for here they say an order

another one the respondent left princess that is the um, the respondent wey dey say dey talk na queen queen leave her pikin with some people in nigeria and travelled out of nigeria to engage to another in the united kingdom you go just know say the man is a very pained man you see and you, the way wey dey talk dey engage to another you just know say he's very angry ngozi kom say di applicant who has been providing financial support to di respondent for di feeding and main ten ance of princess was refused access to di child na im dey claim tok say di girl carry di pikin give anoda pesin travel out go enjoy hersef e no even gree tell am tok say him wey be di papa see where i keep my pikin oo so e kon continue kon say

So with all the whole gbas gbos everything dey go on, some BB Naija fans um sorry BB Naija ex housemates come come out to come support Queen. First of all na Angel, as we all know Angel na girls girl, she no dey tolerate, she no dey pre ten d, if you come for her, if you do anyhow she go give you back to back. So Angel come come come say you didn't post that beautiful girl since, it's today you decided to, some men can be rude rash. Exactly o, dem no want you o. but once dem see sey you don dey move on to another person na that time their eye go come dey where you dey selfish people so another um BBN housemate wey be sey come come show support for her na Yvonne from the Big Brother Titan um season so she come say not the passport page a clear representation of gaslighting plus witchcraft

There is a difference between sperm donor and a father. Make women dey make women dey careful of who dem dey spread their leg for unless say you no want your pikin or you no want the papa for your pikin life. This Lord Lamba no try at all. The guy just dey very childish and immature. You give her belle, you no marry her. Since all this time, you no marry this girl nothing nothing some people go come come talk say na everybody wey give you belle go marry you who who you if you give am belle before who you want make e marry am for you who you want make marry am for you if you know you are not ready for commitment do not give anybody belle no no no come dey speak english for my ear no try am i hope court go settle dem well because me i trust queen queen no be anyhow person um so i believe say she go fight for her daughter so i dey see some people dey talk say make she just dash the man the pikin you think it's easy to carry your pikin just dash person person look at look at the guy sleep you go know talk say him na igbo smoker come he come carry dada join I hope Queen go fight for her right, the right of her daughter, and her happiness because she deserves to be happy. This Queen situation na a lot of encouragement for all those single mothers wey be say they feel say their own don end, their own don oti gbaje. No, no matter who you be, no matter the age where you be, you go fit still find love. No sell yourself short. Una take care, una bye.